Merci, Här President. Merci och der Rapportrice, dem Lydia Mutsch, fir den ausféierlechen an och exzellente schrëftlechen a mëndleche Rapport. Keng einfach Matière dat heiten. Et ass eng Matière, déi vill technescht Wësse viraussetzt, an et ass virun allem eng Matière, déi, wann ee sech e bësse méi intensiv domadder auseneesetzt, awer eng ganz Rëtsch oppe Froe mat sech bréngt. Déi Idesdirek. Reegelen sinn gutt, op den éischte Bléck alles super, mir kréien en europäesche Kader. Et ass op den zweete Bléck, wou et grad hei zu Lëtzebuerg dach awer eng Rëtsch oppe Froen bei deem Projet ginn. Esou ass et haut leider esou, an e puer vu menge Virriedner hunn et gesot, mir hunn am Moment just zwee Acteuren, déi zu Lëtzebuerg accréditéiert sinn, fir qualifizéiert Servicer ze offréieren, an dovunner ass een, gëtt et u sech just een, deen dat un Endnotzer verkeeft, dat heescht un Iech alleguerten. A mir wäerten alleguerte quasi esou en Token vun deenen an der Täsch hu well d'Banken hunn eis déi geschenkt, wéi mer e Kont opgemaach hunn, respektiv hunn eis imploréiert, esou een ze huelen, fir eng besser Sécherheet ze hunn. Lo huet jiddwereen den Token ëmmer mat méi Sécherheet fir de Webbanking a Verbindung bruet, respektiv nach à la limite fir sech domadder bei sengem beim Guichet elu kënnen anzeloggen. Datt do derhannert e kryptografesche Schlëssel steet, deen eis erlaabt och online Saachen ze ënnerschreiwen, ass deene wéinegste bewosst. De Problem dee sech elo stellt mat der eIDAS, mat den eIDAS-Reegelen, ass deen, datt mer e Quasi-Monopol zu Lëtzebuerg hunn. Ween haut probéiert sech op Guichet-LU mat engem däitschen oder franséische Certificat anzeloggen oder e pdf vun der Steierverwaltung mat engem franséische Certificat ze ënnerschreiwen, ma dee scheitert ganz einfach dodrunner, well, ah, Lëtzebuerg oblige, mir hu leider just E Support fir den Token, deen d'Lëtzebuerger kennen, wou de Staat och nach deels Aktionär mat dran ass, wat déi ganz Situatioun net manner kokass mécht. Dat heescht, et muss ee sech d'Fro stellen, Bréngt dat heite Gesetz wierklech déi Ännerungen, déi mer eis erhoffen? Maache mer wierklech Start-uppen, klenge Betriber et méi einfach, fir Dokumenter ze ënnerschreiwen, fir Dokumenter ze échangéieren? Am B2B, also zwëschen zwee Betriber, sécherlech. Am B2B ass et nämlech egal, ob et eng qualifizéiert Ënnerschrëft ass oder eng avancéiert Ënnerschrëft. Fir eng avancéiert Ënnerschrëft brauch ech kee Certificat vum Staat, kee Stempel, dee seet, dat doen ass eng offiziell Ënnerschrëft. Do kann ech relativ maachen, wat ech wëll. Do geet et duer, wann ech an engem pdf mäin Numm dropsetzen. Dat ass schonn eng einfach elektronesch Ënnerschrëft. Et geet awer vill méi wäit a spéitstens wa mer mam Staat kommunizéieren, mat de Verwaltungen, hu mer zu Lëtzebuerg dach dee Quasi-Monopol. An ech mengen, datt et wichteg ass, datt mer deen och opriechen an hei bei de klenge Betriber et méi einfach maachen, fir ouni onnëtz Käschten och déi heiten Dokumenter kënne beim Staat ze deposéieren. Dat heescht, ass et geplangt, an dat ass eng ganz konkret Fro un d'Regierung, ass et geplangt, datt de Guichet elu respektiv de MyGuichet et akzeptéiert fir PDFen, déi mat anere Certificaten wéi engem lëtzebuergeschen ënnerschriwwe sinn, ze akzeptéieren? An dann dat Zweet, Sinn eis Verwaltungen, wa mir dat heite stëmmen, muer prett fir en Envoi recommandé électronique unzehuelen, esou wéi en hei am Gesetz steet? Well, an dat musse mer eis bewosst sinn, léif Kolleeginnen a Kolleegen, d'Heien ass e risege Sprong no vir. Déi éischte Kéier, wou mer et wierklech obligatoresch man, datt ee kann e Recommandé mat Accusé de réception verschécken, ouni aus der Aus dem Haus eraus ze goen. Kann ee vun engem Computer op en anere Computer eng E-Mail verschécken, déi déi nämmlecht Rechtskraaft huet wéi en Envoi recommandé mat Accusé de réception? Dat ass phänomenal, wann et fonctionnéiert. An ech hoffen, datt mer a kierzester Zäit eis Verwaltungen esouwäit kréien, datt se dat heiten akzeptéieren. Dat gesot, de Projet ass gutt, un der Ëmsetzung muss se gemooss ginn. Ech ginn den Accord vun de Piraten. Ganz gutt.
Merci villmools, Här Clement. D'Regierung huet d'Wuert, den Här Wirtschaftsminister Franz Fayot.